Илоҕоттор Аламай күммүт сылымынан күндү көрөөччүлэр, истээччилэр, кэтээн көрөөччүлэр, манаан олорооччулар, таах мээлэ киирэн таххааччылар Ити оруллубута курдук, аҕай хонугунан аҕа кэммит, Аҕа дьылбыт аатырара кэлээр. Ол эрэн биири өдүөх тустаахпыт, биһиги сахалар Аҕа дьылбыт бэс ыйыттан. Ол эбэтэр бэс ыйын сүүрбэ, сүүрбэ биэс күнүн кэннэ Саҥа дьылбыт саҕаланна. Онуоха дылы бу сыл күүһүгэр баар, былааһыгар баар. Ону буккуйар табыллыбат. Биһиги он үс халандаарына олоробут. Эдьэ, биһиги он үс ыйдаах халандардаахпыт, отуттуу күннээх. Онон тутуһан олорор дьон ровно ааҕарыгар, уоттууругар үүт-маас Ээ били туох барыта кэмнээх, балык ыамнаах дииллэрэ тахан кэлэр. Дьэ ууһана дьэ иһирэх харах мааны онон дьэ баалама. Балтараа дьаастаахпыт, балтараа дьааска тиийбэт баар. Дьэ ол эрэн тэрий быһыытынан биһиги дьиэххэ да сүрүгүн тоһоҕолоон, иджиги ыытааччы Курдук, посредник курдук буолан тураммын, манныктары этиэх тустаахпын. Бастатан туран, күн бэҕэһээ төрөөбүт Тааттабыт улууһа сүүс уон сылын туолла. Бырааһынньык тэрээһин, культурнай мероприятие, онно бу юбилейдаах ылын, кыайыынан-хотуунан көрүстэ диэтэххэ аһыыспаппыт. Тааталы культураны өрө көтөҕөр улуус буолар бу быһыытынан улахан күрэххэ биир дойдулаахтарбыт кыайан-хотон үчүгэй ураҕа аҕаланнар үлэлэрэ сыаланан сыаланан Эттэ иннигин тоһоҕолоо этиэххэ наада итии истин аҕардабытын өссө төгүл ыытабыт өссө аны ситиһиини аны үрдүкү ыраах республика таһыгар таххан сахабыт сирин көмүскүү барар аат күрэххэ тиксибиккитинэн Өссө төгүл күүскэ дьарыктанан, өссө даҕаны күүс-көмө буолуохпут, өйүөхпүт-убуохпут, төгүл эдьиэхпит диэн этиэх эрэннээхпит. Иннинэн өссө даҕаны кытаатын, үөрүүнү аҕала турун, ситиһиини өссө төгүл. Улууспут Таатта улууһа тэриллибитэ сүүс уһула кэккэ ситиһиилэрдээх. Ора улуустук оҕолоотоххо хаалыыбыт даҕаны аҕыйаҕа уһук. Эчэ, ону таһынан иһэр быһыытынан улууспут сыдьар. Иһэр быһыт. Сүөһү ас тутабыт, ылгы иитэбит. Эдьдэ, онно нэһилиэнньэбит тоҕо эрэ хаҥаа маппат, өлбөөбөт, син биир тэтими уос сэттэ уон алта тыһыынча иһинэ-таһына олорон кэллибит. Эн олохтоомукка инникийдэххэ дириҥиэхпит, ма били үчүгэйэ бүтээн аны хараҥатын эрэ хаһан барыахпыт Ол эрэн кэккэ сылларга нөвүскэ ойуур саҕана диэххэ сэттэ уонус оҕо уонус сылларга ээ били төһө даҕаны чулуу улуу уойдардаах үрдүнэн аа Таатта улууһун оскуоланы бүтэрбит оҕотун үрдүк үөрэххэ ылымыахха диэн ыраах таһааран турар саха республиката Төөлөөх элбэх ыччат, үлэһит, үрдүк үөрэхтээх буолуохтааҕа хаалбыта буолуой? Ити Тааттар улууһугар анаан. Эттэ. Оннук баара, ону өйдүөх тустаахыт. Оттон биһи уоланта улаханнык матан эстэн-быстан бүттүү-хааллыбыт диэн этэр кыахпыт суох билиҥҥи этэллэрин курдук төһөнөн күүскэ баттыыгын даҕаны оччонон күүскэ төлө тэбэр кэмэ кэлэн турар ону өйдүөх тустаахыт күндү көрөөччүлэр төһөнү атаҕастыыгын баттыыгын төһөнөн күүскэ ыгаҕын хайа тэбэн, төлө тэбэн таккыктаах оттотно. Оһукун, ол оһукуна. Эн олорон дьэ бу үүнэр ылбытыга эргийэн кэлиэххэйин. Яны ээ биһигитини туох күүтэрий диэтэххэ. Дьэ, ити Туох быһыытынан? Мичилитэ таха ээ били арааһынай улуу улуута уһуох кыра көрбүөччүлэр бэйэбит сахабыт эрэ сиринэн муҥурдаммакка атыттары түмтэххэ элбэх элбэх кэпсээн-ипсээн баар. Онно олор буоллаҕына үгүстэрэ ийэтэххэ туохтар Били билиҥҥи олохтоох былаас политика кэминээҕи туох булук баҕаралларын этиттэрэллэр. Ол эбэтэр информациялара хымыйа. Хымыйа диэн булуо да хаҥырытыыта наһаа улахан. Собус соруйан киһини өйө-санаатын булкуйан бу киһи Киһини аччатыы. Акаары оҥорон, итаа агаары оҥорон баран дьэ аччатыыга күүскэ киириэххэ диэн эттэ. Ол баар. Ону киһи мэлдьэспэт, ол көстө турар. Күн аайы телевизору көрөбүт, күн аайы түлүпүөмүтү олоробут. Ээ, тупса кэбиппит суох, буорту уопуппут баһаам. Ону билиниэххэ наада. Ол иһин ханнык баара информацияны Биһиги диэххэ, биһиги диэхтээхпин, хайдах даҕаны үс куттаахха буолан туран, үс куттаахханы кытта алтыһан, кэпсэтэн-ипсэтэн, этэн-тыынан маннык сүбэлээ, маннык эт, инньэ диирин таба булуу диэн ыйар-кэрдэр эдьиийдэрдээхпин, убайдардаахпын. Эт диэ. Бары сахалар. Эттиэ. Инньэ гынан хата эрэ ээ кынаттыыллар кинилэр ыйбыттара кэппиттэрэ бигэргэтэллэр хаарбахтыы сылдьаргын сылдьарбытын чуукайдаан тоһоҕолоон кыратык оройго да биэриэхтэрэ кыратык эбэлээн да ылыахтара ол түмүгэр эриллэн эриллэн ээ били дьапталҕанан дьапталҕанан дьэ дьиҥнээх атаххар оччотугар эрэ Тэгитилдик информацияны бэйэбит дьоммут эппиттэрин бүре тардан быһа холоон ортотунан диэн булбакка биитэр чоо ровно маннык эрэ буолар диэбэккэ бэйэҕит ханныгытыгар бастааххыт буһараарын диэн Ыкка уҥуох быраҕар курдук буолбакка, сиэр быһыытынан этэр, тыынар кэпсиир кэмнээхпит. Хобуу турар бу, мычаас иһигэр. Онон ким тулуурдаах көрдүн-иһиттин, туһалаах дьиэдэхэ дэлби тарҕатын. Аасыкка манна Э, били иэдээн иһэр диэн биэрии кэннэ э, бу күннэргэ эппиэтэ ийэбит кыла эппиэтэ Унтаар улууһуттан сууллан тиийэн кэллэ. Э, ким хайа иннинэ хата уруккута бэйэм коллегаларым телевидение үлэһиттэрэ сүүрэн-көтөн биир маннык киһи сахаларга каналга Унтаар улууһун маннык диэн эттэ диэн Тылтан саҕалаан биир маннык киһи диэн аата Бырдыга уус диэн. Билсэн миһэххэйин күндү көрөөччүлэр. Эттэ. Иннэ диэннэр дьэ төһүү күүс оҥостоннор биһиги улууспутугар бачча үөрэнэ киирэр хаха кылааһыгар диэн барытын быһааран бу олоҥхо декадатын түмүктээтит биһи маннык өрө-көтөх үллүүлээхтик үлэлии-хамныы сылдьабыт диэн тууһу видеороликтары күндү көрөөччүлэрим ыытаннар астына олоробун. Эйгэҕэ-хамнааһын, дьиҥнээх аҕалар, чөл төбөлөөх, өйдөөх дьон бааллара биһигини биэрдэр. Маладьыастар хунтаардар. Лайк. Билиҥҥи слайм гына Молодецта. Ити гиддик атын улуустартан кэлэ турара эбитэ буоллар, бары даҕаны сэргэхсийэ, бары даҕаны бэйэ-бэйэбитин билсэ, үөрэ-көтө олоруу эппит буолуо. Ол эрэн атын улуустартан бака кииргитэх кыыһу, уу чумпу. Онтон ити дааннайдары хантан ылбыта, халлаантан айан ылбыта дуу диир буоллаххытына, сыыһабыт доҕоттор Үүт Түмэҥҥэ киирбит сурук испииһэгэ бэйэлэрэ таһаарбыт э, туохтарыгар саайтарыгар аны саайала садьар таба киирэн кар. Онно онон күндү көрөөччүлэр хун таардар сун таардар дөсөлөгө махтабын тиэрдэбин маладьыста кытаатын Дьэ, ылбытыгар ымайан тураммыт, ээ, көрүөххэйин, истиэххэйин, ыныйан көрүөххэйин. Били аатырдыр Индия оҕолоро, Индия, Индия уола, ээ, били икки да үс тыһыллаҕата ыарыы кэлиэ коронавирус диэбин ааттаабакка эрэ ыарыы кэлиэ гэ дьон боҕону утуйуо, киһи боҕону өлөрүө диэбитэ. Олонтала уол оҕо аатыран, кини эппитэ таба буолар диэн Мурошта Эмилин өйө эйэһэ диэллэр. Күн таҥаҕа оҥостон уол эҥэрдэ сылдьаллар. Аны биһиги быһылыктаан көрөн, ыныйан, болҕомтону ууран, алтыһан, этиттирии быһыытынан этэр буоллахха, ол үүнэр сылга эргийэн кэлэр дуо диэн ыйытыыга кэлэр. Ол эрэн, ол эрэн, биһиги ыллаа бастатан турар өйдүөхтээхпит. Урукку курдук кини хас эмэ сүүһүнэн тыһыынчанан киһини балыыһа хачыгыраччы хаайан туран аппараакка хам баттааһытыран хайыыр, онну дьуулаан булуо дуу дии буоллахха, онну буолбат. Оннук буолбат. Ол сайына ити э, киһи айбыт гиривэ үлэлиир өскөтүн эн телевизори, информацияны чуо айас инньэ иһэтилэр маннык буолур үһү муннук үһү диир буоллаххына эн эйдэҕин очуккай Онтон бэйэм тускар кыһаллар, чөл өйдөөх, төбөлөөх буоллаххына эн сыстыбаккын. Эн ыалдьыбаккын. Бэйэҥ көрүнэ дьиэ мааскаланыан, ол эрэн хааман, этатаххына хаамаҥҥын, сибэһэй салгыҥҥа тыынаҥҥын, тыҥаҕын ыраастааҥҥын, хаах-фу диэн үрүҥ хаарга хара силэ иһиллээрэххинэ, эн тоҕо ыалдьыххыный? Биһиги балаһыанньаҕа билигин тугуй, түөрт истиэнэҕэ хаайылла олорон нэһиилэ таксига таммалаан түһэммит, тэрилтэбитэ тиийэн туора гыммыта буолан кофе иһэн баран, тээттэри таксинан диэбитэ нэһиилэ лиипкэ баттааммыт киирэбитэ Бииртыһынча хардыыны оҥорбоппут. Оннук курдук кыыл таһымы күүскэ дириҥник түһэммит. Барыта онтон эрэ тутулуктааҕын курдук туттахаттаһан дьыллыыр. Дьаан-дьаһах баар. Билигин даҕаны хаастаах дьонно бары ыалдьа кыра-кыралаан ыалдьа тумулуу сылдьаллар. Ити үчүгэй. Кэлэр бириэмэҕэ кэлэр ол ыарахан диэн төһө баҕарар телевизорынан оччо киһи өллө, оччо киһи ыарыйда дии-дии өлүннэрэ-өлүннэрэ төһө баҕарар кэпсиэхтэрэ. Блин пресс-конференция Балашкина таха-таха бачча киһи ыарыйда дии-дии эмиэ хаҕарыаҕа. Кини үлэтэ ол. Аны айас үүт-маас маннык үһү дии-дии итэҕэйэр бырааппыс суох. Бэйэбит бэйэбитин көрүнэн наһаа күөдьүппэккэ, наһаа аймаммакка, һуу-һаа диэбэккэ сиэр быһыытынан иһэрдээхтик илдьиэххэ Грипп уруккуттан баар, түҥ былыргыттан. Хайаан да тумуллубут, хайаан да кырдык ыалдьаҕын. Дьэ онно дьэ эбинэн киһин дьэ уу дьэ үөрүйдүм диэн анализ биэрэбин. антынын положительнай небалыһаа киирэр буоллум дьэ киирдим бүттэ аны аппараакка эрэ аппараат эрэ быыһыыр диэн аппараатын буллаана ябалыһаа киирбитигэннэ бэлэски батранньан баран тугу искэр туох алгыны хачайдыылларын билбэккин эн бүрүүккэлээх буол бүрүүккэтэ уһук буол тоҕо эрэ өлөҕүт Буолбат да. Итиитик ааспыт сылларга мэдиссиинэ бу ууну элбэх хаччыны тоһутан фармацевт хампааньалар бу ууну элбэх баксыынаны оҥоттороннор барыта хаччы киһи ааҕыллыбат хаһан даҕаны. Хайдах эрэ гынан норуоту албыннаан хаччы тоһуппут эрэ киһи диэн. Ол кырдьык. Аны биһигини да олох бэккэ билээбэт. Онон кинини аҕам дьоно олохтоохторо дьэ ыныйан туран бэйэбит төбөбүтүн булан бэйэбит доруобуйабытын бэйэ-бэйэбитэ харыстаһаммыт бэйэ-бэйэбитигэр өйөһөммүт Ээ, Алтайдааҕы кэмнэрэ ааспыппыт. Биир оннооҕор дириҥ, оннооҕор улахан, оннооҕор күүстээх ыарыы үһү, дии-дии төһө баҕара кэпсээтэннэр даҕаны, аанньахтан ээ, мээлэ буола булбат курдук истэн, кулгаах таһынан, этэргэ дылы аһарынан итии ыарыы ааһыахтаах. Аны ол аана ол Аха эрэ иһиригэр Ээ, биһиги көрөр курдукпут Хакар эһэринэн Буухакалар эрэ диэн анаммыт канал буоларын быһыытынан биһигини эрэ этэр буолуохтаах дии саныыгыт. Ол эрэн аан дойдуну бүтүннүү аҥааран этэбит. Ону өйдөөн. Ол эбэтэр бэйэҕэр, тус бэйэҕэр олос күүскэ һуу маннык буолур үһү, бырдыкы инии этэ дии-дии ылынарын табыгаһа суох. Ивира, аны туран доҕоттор, барыбытын долгутар боппуруоспут хиэриилэһии, эрии. Эһии сүүрбэ үс сылга бүтэр дуу, түмүктөнөр дуу диэн ыйытыыга үөһээ ыйылар туох диэн дьиктээтилэр диир буоллахха, түмүктэммэт. Икки ыһыл ордугунан Эйэ дуу уорабаттанар, икки ыһыл ордугунан диэн буолла. Эттэ. Ону көрүөхпүт. Ити көрдөрөр, ити иннинэ ыйыталаһыы, ити иннинэ хайааһын, э, алтыһыы, билсии саҥана муҥура суох диэн этэ. Уһун диэн этэ. Эттэ. Түмүгэ уһун, буолара уһун диэн этэ. Ол аата уон сылдыы, сүүрбэ сылдыы, сэттэ сылдыы биллибэт уһун диэн. Билигин буллаҕына ээ түмүгэ иннэ кэннэ билиннэ диэн. Оччугуй диэн. Икки сыл ордугунан диэн. Аны туран ээ били туохха дьэ ээ бэйэбитигэр диэбит кылы бэйэбитигэр Эттэри быһыытынан үс сүүс сү үс сүүс сү диэн буолта. Эттэ. Туора кэлэн, хаҕа кэлэн, түүлгэ кэлэн, түүлбүтүгэр кэлэн маннык-маннык диэн лаппыйа-лаппыйа эппитэ тойонотуу кэннэ маннык диэн быһаарыы буолла. Ээ, туох диэн. Үс дойду үһүн, ити эрии, эриигэ сылдьар халлааттар, үһүн үс оҥо оруобуна үллэстии диэн. Хайа баара эрии имир дьон өлүүлээх, ол чолко дьон өлүүтэ суох буолбат, ити буолуохтаан буолар диэн. Онно ити нуучча убайдыы быраас эриитэ диэн. Атын омук онно сыһыана оһох диэн. Эттэ. Ол эбэтэр сүүһэ аллараа, сүүһэ орто дойдуга, сүүһэ үөһэ дойдуга диэн. Ону дьэ биһиги оҕолорбутун инньэ ийэтэ, инньэ ийэтэ ийэн олох, инньэ ийэн ылыныма, ити сымыйа. Ити бүтүннүүтүн ыллахха. Ииспитин Россияны бүтүннүү ити эппиэти истэммин тус бэйэбит соһуйдубут бириэмэлээх оннук олох ирдэбилэ Аҕана онно аһалгыы э ытан иккиэҕэ аһыл хайда эрэ тулуйар инибит булбат туолоҕуттар итиннэ көстөр бу аҕай хонуктааҕыта э дьэ аҕаланна диэн биириини көрбүт эбит буоллаххытына Онно баар, этиллибитэ, онтон оҥоһуллубута, таҥха түспүтэ, алгыс түспүтэ, таҥха суруллубута, кыырчаҥ оҥоһуллан бары тохтолуох эргитэ сылдьарбыт түмүгэ көстөн эрэр. Хат ыҥырыы буолар дуу, мобилизация кистээн буолар дуу диэн ыйытыыга элбэх точка турар Элбэх точка, многоточие. Биллибэт. Диэн. Онон биһиги санаабытын түһэрбэккэбит, э, бу маны бу канаалы көрөр дьон эрэ көрөллөр. Этчэ, аан дойду бүтүннүү көрбөт. Алаата бу дьон канаалы көрөр дьон быыскытыгар өлбөх-өлбөх айдарыылаах арыллыбыт, э, баардаах дьон бааргыт. Дьэ ити кырчахпытын түспүтүн тоохтолоох эргиттэхпитинэ хатанар. Бэйэбит оҕолорбут, сиэннэрбит, дьоммут уолаттарбыт тустарыгар ханыы-ханыы күн оройугар бу үбэ үөстэн күммүт үрдээбитинэн барар, кутуйа хаамыытынан эбиллибитинэн барар, барыта этэҥҥэ буоларын туһугар эргитэ эрэ тустаахпыт. Ол эйгэҕэ дьайар, уонна эйгэҕэ тиийэр, айыылар ону истэллэр. Өндөөдүйүр да доҕоттор, биһи ол эбэтэр туран, сытан бэлэҥҥэ маннык илиибитин бэринэн маан ыт түһүн тарбанарын курдук сытынан мичпэккэбит, хамнанабыт. Дьоммутун өйүү сыччыбыт, үөһэни алларанан бүтүннүү. Бүтүннүү. Ону орто дойдуга икки атахпытынан тирэнэн турар хахалар бэйэбит дьоммутун хайдах даҕаны быыһаан ыларбыт туһугар үлэлиэх-хамныах тустаахпыт. Быыһаан ылар туһугар. Үлэлиир. Онон үлэлиэхтээхпит. Бу ааска буолбут мобилизацияҕа кырдьаҕас баһылыктар Кыра кыра нэһилиэк кырдьаҕас баһылыктара бары биир киһи курдук туох да сүбэтэ-тойо суох сиэр быһыытынан миигин ээ бэйэбитин хаайыга иһит биирдэ оҕону ыыппаппын диэн көмүскэһэн турбут баһылык элбэх элбэх ыччаппын биэрбэппин эбэтэр миигин миигин сууттаан мин бабаппын ыыппаппын диэн Эттэ, инник дьон баалларын тухары аһаҕас дии уһуа. Ону дьону өйүөххэ, ону дьону ытыктыахха уонна бириэмэтэ кэллэҕинэ кэнникитин даҕаны дьаһанаан, дьэ эргитэн, дьэ һуу-һаа буолуоҕа. Онно кэннэ кэлиэхтэрэ. Эттэ, дьэ онтон туран дьэ ээ ити туохпут Э, бириэмэтэ билиннэ, ахсаана кытары билиннэ, эчэ, онтон туран э, биһиги салгыы туох булары, ол э, Индиябыт уола эппитин итири этэр буоллахха, үөһэттэн туора көстүү түһүө диэн, эстии буолбатах, туору көстүү буолуо диэн, дьон барыта билиэ, аан дойду барыта көрүө диэн. Ол эрэн бэйэбит дьоммут бигэргэппиттэринэн саха эриэ көстүбэт диэн. Ол эрэн ол көстүүбүтүн дьэ бу суотабайынан, социальнай сиитинэн ээ биһиги эмиэ көрүөхпүт диэн. Ол үчүгэй көстүү буолуо диэн. Ол бириэмэтэ эмиэ билиннэ, кэлэр сылга буолбатах.

Хата баарынан Алапаччы ыраас нуускалардан хаҥарбыт эппиэтинэһэ да сүрдээх, көрөөччү да өлбөөн иһэр, ыйыы кэрдии даҕаны баһаам. Ол эрэн аҥаарар кыахпытынан, аҥаарар бырааппытынан этэр эрэ, кэпсиир, дьоҥҥо кырдьыгы тарҕатар эрэ кыахтаахпыт. Онон күндү көрөөччүм, иһэр һыл ээ иһин араҥаланна, иһин билиннэ, онтон биллэрин курдук эмиэ уол кураан буолуо бүтэһигин эттиэ эмиэ баһаардарбыт сайын буолуохтара онон-манан диэн ээ биһиги бары ытыктыыр билэр киһибит Тарас Лукич Тараһап этэр Тускул диэн радиоҕа, телевизорга э, истэҕит, кини инэйиэн турар, эмиэ ухуу, умардаах убай, олус убайбын, ытыктыыбын, убаастыыбын, арааһынайдаан хаҥараллар, э, булбут тылларынан дьээбэ оҥороллор, ити куһаҕан, ити сатаммат, интигэйгит бэйэҕитигэр тиийэр, уббаа. Ону өйдүөх тустааххын, саха буолан турар. Эттэ доҕотторум да Кэнээски это ол үүнэ сырбыт ээ, булбут курдук буолуо. Онно бараахтыы, бэйэ баран иһэр булай. Ону кыра аайы хайаабаккабыт, ээ, барыта оннук үһү, оннук үһү дьэ омуннулбакка, дирин-диринник тыыммакка, бэйэ туһугар бэйэ өйүн-санаатын, духуобунаһын сайыннарар, бэйэ уһуктуута, алтыһыыта, дьон-дьону кытта кэпсэтиитэ, уһуктуу киһи элбээтэ, оройо аһаҕас киһи элбээтэ. Ону кыбыстыбакка алтыһыахха наада, үбүлэттэриэххэ наада кыбыстыбакка. Оҕо буоллун, Хаастаах киһи буоллун бары аһыллан эрэллэр. Ону баардаах дьон бары билэллэр, бары чувствуйдуулар. Эчэ ол гынан баран аны күлүү-элэк курдук саныыллар үгүс дьон. Бэйэлэрэ арыллан иһэллэр уонна хадданнык буолуой, хадданнык буолуой дии-дии түүлбүр ону көрдүм, маны көрдүм дии-дии бэйэтин бэйэтэ хамнарын аһатыыр. Ол билиҥҥи олох тэтимигэр үөскээх ааҕбыт киһи оннук эрэ буоллаҕына хатанарын курдук эрэ саныыр. Илдьиҥэ ону бабараҕа, илдьиҥэ бэйэн дьэ хайыахтааххын, уларыйыахтааххын, утары барыахтааххын, көмө буолуохтааххын. Илдьигин онон бэйэ-бэйэтигэр өйөһүөххэйин, сиэрдээхтик сыһыаннаһыаххайын эттэ. Оччотугар кэлэ сылбыт этэҥҥэ ааһыа, ханна барыай. Ону эрии ковид саҥа көрүҥэ кэллэ, свиной грипп кэллэ, птичий грипп кэлиэ били саас кустуур кустуурбут саҕана, андылыырбыт саҕана дьэ хоруйан бырастыгынан анаа минээн оҥоһуллар этиллэр ити хааччахтааһын эрэ диэн Ээ, били информацияны күн күүскэ уһайар ол киһи дьону барыта халайар диэн диэнтэн тутулла илдьэр система. Оҥолоой таайма. Харыстанары харыстаан ону бэйэн тускар хаам-сиим тыын төбү чөл олоҕу тутус төбө алтыс уоккун аһаат өбүгэлэргин кытта тутус Дьиэни тутулар курдук тутус. Оччотугар сырдыкка ырааска, кэлэр кэнчээригэ, кэлэр бириэмэлэргэ тутуспутуна салгыы баран иһиэх тустаахпыт доҕоттор. Киһи санаатынан, киһи санаа кулута диэн мээнэҕэ этиллибэт. Дэдиирдик, туох даҕаны экшен-мэкшен буолбатах. Ол эрэн этиллибит Ээ, сурулуу суруллубатиллар. Оччолорго да баар буолуохпут, көстөн-истэн, ээ, көрөн-иһэн иһиэхпит. Чэгиэн чэбдик буолун, чөл, төбөлөөх, өйдөөх аналаах булун. Эттиэ, билсиэхпит. Саха буолаһын наарыйын, кычыкалыы.